gbedenɔame tɔxɛ eƒe gbenusrɔ̃ƒea. Woe zɔ va kplɔ mi ɖo le YouTube, Facebook kple Instagram alo nakplɔ míaƒe WhatsApp channel ɖo. Ugonat akakpo U G O N A T A K A K P O. Ale be akpe be nègabia srɔ̃ ŋkpa kple mi. Míaƒe srɔ̃dzi le ŋkɔteƒe nɔ nyawo dzia eyae ya. tɔnyenye fia ŋkɔte ƒe nɔnyawo. Esiawoa wofia ŋutɔnyenye ne nane le nyagbe me ale be le ŋɔŋlɔ mea nuyi ƒe tɔ nyenye fiam wo lea evana ɖe wo yome tututu le nyagbewo me ale be heya ɖenɛ fia. ne nu si fiam wo le la. Eye ɖewo ʋie hã wote ŋu nɔ nyagbe ƒe titina faa gake zi geɖe wonɔ nyagbe ƒe gɔmedzedzea me. Míakpɔ woawo ɖa nye, woƒe, míaƒe, miaƒe, eƒe, wò. Esiawo ye nye ŋgɔte ƒe nɔnɔmenya yi ke wofia tɔnyenye. Ke míakpɔ nyagbekpɔɖeŋua ɖo ɖa. nye awu la vuvu keŋkeŋ nye etɔe nye fia na awua ale be fiafi la tsɔ nye ga dzoe nye etɔe nye fia na ga yi ke wokɔ dzoe. Wò afɔkpa sia nyakpɔ ŋutɔ. Wò tɔe nye fia na afɔkpa. Ekpɔ wò nuɖuɖu laa. Alebe fia hã woa ega tɔe nye fiam na nuɖuɖua ame si ƒe nuɖuɖu wonye eya biam biabia le be ekpɔa míayi ɖe edzi. Woƒe dzi xɔ dzo. Woxɔ woƒe fetu etsɔ ale be woƒe eya hã nye tɔe nye fia ŋkɔnya ale be edzi. ye ye tɔ nye fiam na ale be fetu le evelia me hã nenema. Míaƒe míaƒe nya dzɔ vavã mekpɔ míaƒe agbaleawo míekpɔ míaƒe ƒometɔwo o ale be miaƒe nye ŋutɔ nye fiafia le nyadzikpɔɖeŋu siawo me ke mía ayi ɖe edzi eye míagakpɔ dzi. Eƒe avɔ yeye nyakpɔ ma bu eƒe tɔ nye fiam ne avɔ. Tsidzadza kplɔ eƒe kesinɔnuawo tso keŋkeŋ. Eƒe ega tɔ nye fiam ne kesinɔnu siwo tsi dzadza kplɔ dzo. Míaƒe aƒe mee nye esi. Míaƒe tɔ nye fiam ne aƒeme ale be amedzroawo dze míaƒe aƒetɔ gbɔ eye míaƒe ye hã ega tɔ nye fiam aƒetɔ kae aƒetɔ si nye mía tɔ. Míakpɔ biabia aɖewo la nusrɔ̃la lɔlɔ̃wo. ti kpɔ be ate ŋu akpɔ nu ɖoɖoa hã. De dzesitɔnyenye fia kɔ nyawo alo ŋkɔ teƒe nɔ nyawo le nyagbe siwo gbɔna la me ale be míakpɔ wo ɖa. Hɛ kpɔ wò kɔga la. Ame nya glo ʋe míaƒe yi. Míaƒe ga mavɔ o míaƒe ga mavɔ o. Eƒe dzi xɔ dzo danye aƒle awu nam. wò agbe menyo o. Akpe, nusrɔ̃la lɔlɔ̃, nenye be nètee kpɔ eye nèkpɔ nu ɖɔɖɔ ke edze agbagba ale be míegale mía gbɔ ɣeawo katã ɣi dzi la, ɖeviwo gamɔ ke ge medzidzi me. Na be viwò nasrɔ̃ nu kpakple mí le ya ƒãla dzi ale be woabi ɖe ƒe egbea me hafi woagatrɔ tso suku ale be nenye be hiã ne nusɔsrɔ̃ alo nu mekɔkɔ hã o nɔviwo, míwɔ ɖeka be ƒe egbea nayi ɖe ŋgɔgbe. Nunya adzidoe asi metunɔe. Akpe na mia katã.